ġejna naraw l-opinjoni tal-istudenti dwar Malta fl-Unjoni Ewropea, x'miżuri li forsi joġbuhom jew oħrajn li jinkwetawhom jew li jdejquhom. Nixtiequ l-opinjoni tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea, x'taħseb fuqha? Eh, L-Unjoni Ewropea żgur qed tisservi ta' ġid tal-pajjiż tagħna u żgur li speċi qed tgħin il-pajjiż jimxi iktar il-qudiem. L-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba fejn fejn taqgħad ċerti pajjiżi flimkien u tipprova tgħin lil kull pajjiż biex ikunu ndaqs u tipprova tevita xi ġlied u hekk li jista' jkun hemm. Li pajjiż ikun fl-Unjoni Ewropea għalija naħseb hija benefiċċju benefiċċju kbir għall-pajjiż għax mhux biss jgħinuh fil-fondi u hekk imma anke ewwieħ fondi għal proġetti u anke naħseb bħala għaqda hekk sabiħ li tkun f'għaqda ma' pajjiżi oħra. Ehm, L-Unjoni Ewropea li hija xi ħaġa li hija ta' vantaġġ għal ċertu ehm, postijiet, ovvjament ħabba l-kummerċ, mainly u ħabba anke bħala diversità jkollna anke nkunu maqudin iktar anke ħabba ċertu problemi fid-dinja biex anke ħabba flus, ikun hemm postijiet ikollhom problemi nista' Eh, naħseb li l-fatt li aħna tħallna fl-Unjoni Ewropea kienet xi ħaġa pożittiva ħafna. Melda anke ħabbalina l-istudenti li għax ftaħna l-opportunitajiet ħafna tax-xogħol għax nistgħu mmorru nistudjaw kemm anke barra minn Malta kif ukoll insibu xogħol barra minn Malta speċjalment l-opportunitajiet qabel kienu hawnhekk vera limitati. Ġewna aħjar. Għaqda pożittiva u tgħin ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi tagħmel ħafna sens li jkun hemm il-taqsim tal-finanzi pereżempju li eh, l-pajjiżi jingħataw il-finanzi mill-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jsiru proġetti.
Jien naħseb li Malta benefikat ħafna mill-Unjoni Ewropea bħala bħala għaqda vera Vera qiegħda hekk qisha pajjiż wieħed, avolja qegħdin ħafna pajjiżi, mraħħa unika. Jekk xi pajjiż għandu bżonn, ehm, tista' tista' tgħinu pajjiż milli hu, tista' tgħinu, tista' tgħinu hekk. Hija ħaġa importanti għal Malta my opinion, speċjalment ta' kaf fuq l-ekonomija, it helps us a lot. Waka dik li jien bħala studenta nista' like insiefer fejn irrid biex inkompli l-istudji tiegħi vera nara tajba. U hemm xi miżuri li taħseb li Malta bbenefikat ħafna bihom?
affettwat ħafna ir-rati ta' pago u bħala employment u affarilek u benefiċċji. Aha, tajja. U bħala proġetti ta' toroq affarilek.
Hemm xi affarijiet li forsi jbeżżawk? Għax din fl-Unjoni Ewropea? Le, li jbeżawni le. Xanka, eżempju, bħala proġetti ehm, li jekk jiġu fundati mill-Unjoni Ewropea ma jħorġux kollha mill-Gvern Malti ma bħala hekk tkun se tagħmel proġetti iktar ikbar. Ehm, minn meta naqdet anka kellha bħala kummerċ ovvjament biex nġibu iktar prodotti minn barra, nexxinna nġibu iktar bħala marketing in general saret aħjar. u bħala prodotti rnexxilna ntellgħu iktar ħabba flus finanzjarjament irnexxilna nġibu iktar, eh, iktar xogħlijiet u kollox affarijiet hekk. Il-fatt li għalina l-istudenti żdiedet ħafna l-opportunità tagħna eh, fl-Unjoni Ewropea, speċjalment once li dħalna, għandna iktar opportunitajiet ta' xogħol, nistgħu nistudjaw ħafna barra minn Malta u il-fatt li dħalna fl-Unjoni Ewropea bħal scholarships u hekk qed ningħataw ħafna iktar lill-istudenti allura l-prezzijiet qed jonqsu mhux ħażin. Nkunu nistgħu napplikaw għal flus u qegħdin ngħidulhom proġetti li ħanamlu u li jsiru eh, b'mod qegħdin biex ikun hawn improvement ġewwa l-pajjiż. Mela, qed nara ħafna ħafna tora qed jitjiebu hekk. U pagi, pagi ma tantx ma tantx student u hekk ma mhux qed naħdem. Dik li Siefer rajta tajjeb akar li tuhom funding u hekk biex għaw l-organizations ikollhom għaw biex il-flus. U għad xi affarijiet li forsi għax qegħdin fl-Unjoni Ewropea jbeżżaw? Le ta. Le, li jbeżżawni le. Le ta. Tar jiena bħala persuna ma jdequnix nisso n-nies li Huma immigranti u emigranti, però sa ċertu punt nibda nibda nibża' li ċertu postijiet jitilfu l-identità tagħhom għax ikun hemm iktar barranin milli nies propja. M'għandi xejn kontrihom, però jrid ikollna bilanċ. U anke affarijiet bħal drogi u hekk nibża' li jispiċċaw hawn Malta u mbagħad jagħmlu l-ħażen għalina wkoll. Ninkweta naqam xi ħażin speċjalment bħal Brexit li jekk titlaq l-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea l-opportunità ta' xogħol jew l-istudenti li hemm hemmhekk jistudjaw jekk jitilfu l-opportunitajiet li qegħdin jistudjaw hawnhekk. Kif ukoll minħabba l-fatt li bħalissa qaw ħafna migranti hawn Malta allura nibża' li ħanintlew ħafna bl-immigranti allura hekk ma jkollniex biżżejjed opportunitajiet għalina ja forsi Il-postijiet ma nsibux fejn nistgħu ngħixu noqogħdu. Insomma ta' ikun hemm ma ġast minix iwer ħafna tagħhom. Le, svantaġġi ma tantx nara ta' fl-opinjoni tiegħi, imma iktar f'gig ta' ħafna vantaġġi. Svantaġġi nara li Malta titlef titlef il-kultura tagħha forsi peress li jiġu ħafna turisti. Insomma ma naħsibx ta' għax Malta tibbenefika ħafna so ma tantx hemm losses.